mabuku ma kĩrĩkanĩro rĩ ta rĩu ũngĩthoma the bible dialect rĩ nĩ nĩ- nĩ ĩkoragwo ĩna ũhoro na no njuge rĩmwe nĩ yagaga ũhoro kũ identify clearly what happened between god himself na lucifer etagwo lucifer Arai- araika nĩ marĩ marĩtwa mao kũrĩa igũrũ etagwo lucifer originally na no ũngĩ dig deep into history na ũdig deep into traditions

called the cabinet of heaven na akiuga let us create a man in our own image mm -hmm. koguo ngai we mwene akiumba mundu na muhianire wake mm. and ũngĩthoma thĩinĩ wa ibuku rĩa thaburi rauga atĩrĩrĩ atĩ mũndũ nĩ kĩ gĩtũmaga ngai amũnyabaraga ũũ so after god created man in his own image nĩ atĩkire kĩndũ gĩtagwo pride thĩinĩ wa kĩndũ kĩu omba tondũ nĩ ombĩte ng'ombe nĩ ombĩte mbũri nĩ ombĩte ngũrwe na ciothe itiombĩtwo in his own image mm. koguo ngai we mwene arĩkia kuona a replica of his own he was so amazed and he became very proud so ũngĩthoma mabuku nĩndathomete ibuku rĩtagwo the book of eden mm. man we mwene Erirwo, You can now bow to this, an- to this ma, eh, angels makĩrwo you can bow to this man kana makĩrwo now look at the image of god automatically rĩ ona ũtakwenda gũkorwo ũkĩandĩkĩrwo handũ rĩ mm. eh, angĩkorwo we mwene ũciarĩtwo nĩ mũthamaki rĩ mm. we onawe indũkĩrĩ o Ndĩrĩ o mũthamaki mũthamaki. so when god created man na mũndũ akĩrũgama na akĩoneka he is now created in the image of god our sovereign the angels bowed down nĩkĩo ũraigua ngai nĩ endete mũndũ mũno mũno makĩria na akera a- na jesu we mwene ciugo ciake erire eh, araika aririe atũmwo arĩa ikũmi na erĩ akĩmera nĩ mwendetwo mũno nĩ awa na nĩ mũgaikara thĩ mũcirithie mĩhĩrĩga ikũmi na erĩ ya isiraeli na mũcirithie nginya araika Man was really so exalted. man akĩexotwo mũno before any other angel

arĩ na a greater following tondũ wĩra wake ũrĩa marutaga kũrĩa igũrũ no kũgoca na we mwene nĩwe warĩ lead solist koguo we mwene mm. akiona my position is being taken by mũndũ ũyũ woka by man koguo Yes. yes. agwĩka atĩa akĩarahũra mbara against the man that god created koguo we mwene ũrĩa ekirire ekire rĩ augire atĩrĩ niĩ nĩngwe- nĩngwarahũka ũngĩthoma ibuku rĩa isaia ikũmi na inya nĩngwarahũka ndĩyambararie mũno njikarĩre gĩtĩ kĩa mwene hinya nĩgetha ona niĩ nyinamĩrĩrwo ta ũrĩa mũndũ ainamĩrĩrwo because man is in the image of god na hau nĩho mbara yambĩrĩirie so turenda kuga even in heaven kwari na this kind of political koguo nginya igũrũ governance nginya igũrũ setup. kwa ngai it, it, it is hierarchy Nĩ- nĩ- nĩ- nĩ- nĩ wathani kuma kũrĩ ũrĩa mũnini nginya ũrĩa mũnene if you read the book of enoch eh, chapter number 3 nĩ raheana about the angels who came here on earth to, to, eh, to sleep with the daughters of men mm. na ũngĩthoma chapter chapter 4 nĩ rakwĩra atĩrĩrĩ atĩ araika acio rĩrĩa maikũrũkire rĩ matongoretio nĩ mũthama- nĩ nĩ mũraika ũmwe wao wetagwo ezekiel Mm. ezekiel we mwene rĩ eh, amabangire in groups of 20 as leaders na waya leaders o mũ- o mũtongoria akoragwo na araika eh, ikũmi thutha wake so they were 200 angels koguo kũrĩa igũrũ rĩ nĩ mathomete structure

turanyitana nginya hau Ii, koguo tũthiĩte caitani we wega. mwene rĩ nĩ acũthĩrĩirie na akĩona eh, it's kinda nitafanya kampeni huku nione kama nita nitamwamsha mungu hapa katika kiti chake cha enzi alafu alafu mi nikalie alafu niendelee mambo kufanya mambo poa na mimi nikuwe tu nimekalia katika kiti changu cha enzi so ngwenda gũkwĩra atĩrĩrĩ ũthamaki ti hĩndĩ Nĩ wambĩrĩria mũkũrũ. ũthamaki nĩ mũkũrũ

tũmenye atĩrĩrĩ andũ aya mombĩtwo nĩ ngai rĩ andũ aya mac- eh, maciarĩtwo nĩ ngai rĩ andũ aya ngai atũmĩte magĩe ho na njĩra ĩrĩa atũmĩte magĩe ho rĩ nĩ merirĩirie nĩ makinyire hĩndĩ makĩona ĩ andũ arĩa angĩ mena mũthamaki na ithuĩ nĩ tũkwenda mũthamaki the same way before 2022 twainamirie mothiũ maitũ na tũkĩhoya na tũkĩrĩra na tũgĩthaitha ngai tũkĩmwĩra mwathani